Men asyryn bu kamera gözleýäňok men näçe ýüz sen gözleýin.
Görnenok kamera. Menimi?
Hä. Heý.
Salam hormatly adamlar bu günki gepleşigimizde ýagny bizde myhman Aýgül Salam Aýgül hoş geldiň. Salam hoş gördük Rahym.
Aýgül ilki bilen gepleşigimizi kabul edeniň üçin köp sag bol minnetdar. Menem sag bol aýtýan size. Taýýar bolsak onda başlaýas. Başlaýas.
Gitdi.
Aýgül ilki bilen özüň tanş etseň.
Men Aýgül Duşmuradowa. 2005-nji ýylda, ýa 2005-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde doguldym. Ondan soň 2012-nji ýylda bolsa Türkmenbaşy etrabynyň birinji orta mekdebine birinji synpa başladym we on bir ýyl şol mekdepde okuwymy dowam etdirdim. Häzirem bolsa Türkiýe döwletiniň Ankara şäherinde Gazi uniwersitetinde kompýuter mugallymçylygyny ikinji kurs talyby.
Gaty gowy aýol. Ýa ikinji kursam ýa-da nähilem bolsa gutardyk diýen ýaly. Ýa-da gutardyk.
Bolýa.
Onda şunluk bilen indiki soragymyza, ýa ilkinji soraga başlasak. Soragam däl-de, ýaňkyny indi özüňi tanyşdyryşyňy üç söz bilen aýtsaň. Üç söz bilen Aýgül kim? Üç söz bilen Aýgül aýtjak bolsam, göwnaçyk. Ondan soň

Bir diýjek bolýanym, biri aglan wagtam şoň ýerine özüň goýup aglap bilýäň. Aglap bilýän.
Muňa mesel mälim, ýagny meselem görkezip bilsek, kinolarda-da bolup bilýär. Kinolarda gynançly sahnalar bolsa men aglap bilýän. Ýa-da bolmasa iň bärkisi haçan men empatiýa gurup bilýän, okuwdan öýe gidemde, ýa awtobusda ýa-da metroda zatda meselem oturan bolsam, Gelip garşyma bir ýaşuly adam gelse ýa-da bir ýaşuly aýal, indi ýaşy uly aýal gelse, ýagny men şol adamyň ýerine men öz dädemi ýa-da öz nänemi goýup, ýagny ejemi goýup bilýän. Ýagny şularam öz dädemem meselem işden ýadap gelen wagty şeýdip dik durup gitmeli bolýar, ýaş biri oturmasyn öňünde diýip. Şo manyda men empatiýa gurup bilýän, ýagny şonuň üçin şu adama ýer berip bilýän. Dogry.
Aslyýetinde o zat edilmesi az gerekli zat günümizde on ýöne men kän gabat gelemok. Ýa bizem gabat gelemok. Bir näil ýene.
Superman ýaly görülýär da indi. Şon etýän adam. Aç o ne diýilýän bolsa onda. Indi sen Balkandan. Awa. Asla men hem bilýän özüňe Balkandan diýdiň. Balkany deňizli, ýagny bir awaza bilen tanalýan has meşhur bir welaýatymyz. Awa. Ankara bolsa göni oň tersi. Türkiýede uly şäherleň biri, ýöne deňiz ýok. Hiç ýyl deňiz ýok.
Hawa. Nähili täsir etdi? Ýani başda gelen wagtym guraklyk. Çünki näme diýseňem indi Türkmenbaşy etrap ýani Krasnowod diýip geçýärdi. Indi şo taýda uje şo taýda doguldym, ulaldyň. Şo taýda uje on sekiz ýyllap men şo taýda ýaşanym üçin çygly ýerde, ýani deňizi görüp zat edip. daglyk ýerde ulalanym üçin ýa biraz men üçin kynrak boldy, gury boldy. Guryrak boldy Ankara men üçin. Ýa bir kynçylyk tarapy boldumy ýa-da soň öwrenişdiňmi? Soňundan öwrenişdim işte.
Alty aý. Howa bir ýa näle gan basyşa zada täsir etýärmi? Nähili?
Dawleniýa.
Ýok, o dawleniýam ýokmy?
Ýok, indi dawleniýaň balyk däl-de, indi bir baş aýlanma ýa kelle agyry. Hä, başda gelen wagtlam awa çalt syrkawladym. Çalt syrkawlaýardy şolar gelemde. Şolar ýalak bir zat diýip soradym-da. Onda kän başda öwrenişen çak kynrak boldy. Soň gowy. Indi ikinji soragymyza geçsek, ýa ikinji näçinji soragdy bu ýa çykyp gitdi-de. Esasy ýöne indi bir genç, näýlek ýaşlyk bir enerjik diýdiň özüňem, hereketli. Şoňa degişli energiýa höwes çeşmäňizi nirden alýaňyz diýeýin. Men energiýa höwes çeşmämi
Senem energiýa, menem energiýa.
Senem energiýa, menem energiýa. But, yani men garşymda kadam gülüp bilse, menem şo bilen gülüp bilýän. Yani men energiýam şo. Garşymda kadama da bagly. Ana şo şo bolýa. Senem energiýa. Senem energiýa, menem energiýa bolýa. Şolar ýaly. Düşündim alamanda empatiýa da. Awa. bilen bagly. Dogry. Onda ýanyňdaky kişä baý göräde. Aw, ýanyňdaky kişäde oje. Üýtgeýär. Awa, duýgyň üýtgeýär.
Düşündim. Onsoň gyzlaň bir esasy temasy özüne seretmek. Awa. Näleýin gyzlaň arasynda ine seň pikiriňçe-de özüňe şo ideg etmek, özüňe seretmek nälik derejede möhüm? Ýani özüňe seretmek ýani adyndan-da belli gyzlar üçin ýani men öz gyzlar zat etsin özüňi söýmek diýen ýaly özüňe seretmek. Özüňi näçe söýdügiňçe Ýagny özüňe her zat edesiň gelýär-de, birhili ideg beresiň gelýär, saçlaryňa ýa-da ýüzüňe ýa-da umuman geýnişiňe. Ýagny oturyp, oturyp turuşyňam özüňe seretmek bolýar ýagny. Özüňi idemek bolýar diýip pikir etýän, meň öz pikirim.
Düşündim. Hmm. Onda muňa gara men aslynda näýlek diýjekdim.

Hä. Sen diýdiň, sen enerjik, e, açyk göwünli diýdiň. Hä. Bir empatik diýdiň. Öňem sen adamlary şeýle tanaýadymy ýa-da bir ilk görýän, ýa birinji görýän adamlaram şeýle tanaýamy ýa-da Başda bir hili soň üýtgeýämi? Ýa şu ýaňky diýen häsiýetleňem soň geldimi? Ýagny köp häsiýeti men şu taýy gelemden soň uje köp adam tananym üçin, ýagny köp adam tananym üçin uje ýurtdaşyndaky adamlar meselem Dur, garaş, telefonyň sesi açyk galypdyr-a. Bolsun ho.
Aýfonyň sesi açyk galypdyr.
Indi sen aýtdyň, açyk göwünli, enerjik, empatik diýdiň. Adamlar seni daşardan görende nähili görýär? Aslynda sen kim diýip görýärler.
Ýagny men saňa aýdaýyn, meselem, mekdepde okaýan wagtlam köp kişi meni Honma Mars diýip bilýärdi. Klasdaşlaň gelýärmi ýene? Klasdaşlaň.
Gyzyl gölüňkä barýarmy?
Honma Mars diýip zat etýärdiler, ýöne edil şu madam şo gyllygym bardyr belki, ýöne men olar ýalak dä aslynda. Hmm. Men garşymdaky adam meň bilen normalny dialog gurup meň bilen normalny gepleşse menem aýny şekilde şolar ýaly gepleşýän. Ýöne ol birazajyk egoist bolsa, ýani birazajyk honamärsiligini bildirse, men hem şol derejede honamärsiligimi orta goýýan. Aslynda men hem olar ýaly gyz däl. Onda men gowy gürleşeýin-ow sen bilen. Hawa. Sakin bol. Onda indiki soraga gelýäs. Mail, e, innik sorag diýmäýin, özüňi onda öňki ýyllar bilen şo geçen ýyllaň bilen deňeşdireňde. Näle görýäň? Häzir gowdum, öňki gowdum. Häzirki gowy.
Men üçin. Ösüş ba. Ösüş ba, ýani şu gelmek, okamak, uniwersitet, uniwersitetdäki, ýani gatnaşýan kurtdaşlam bolsun ýa-da gatnaşýan başga welaýatlardaky adamlary tanap-tanap, özümi bir azajyk gelişdirdim diýen ýaly. Gylyk-häsiýet bolsun, zat bolsun. Şonuň üçin şu wagtky ýagdaýym has gowy. Düşündim.
Indi gelsek ukyp-başarnyk temasyna. Seň bir gizlin, ýagny bir köp kişiň bilmeýän ukybyň başarnygy.
Ýagny muny bilmeýän ha diýip biljekkä, ýagny gizlinýär diýip biljekkä, ýagny aç-açan ortada. Ýöne bir özüň öňe çykaramok. Hawa, özüm öňe çykaramok. Has öňe çykaramok diýýänim hem uniwersiteti, ýagny e, uniwersitete bärik gelemden soň ol ukyplam birazajyk okuw bilen galy diýen ýaly. Şu manyda bir hili galyp barýan ýaly.
Jan okyp başarnyň özi nämedi? Okyp başarnyň özi men ýani saňa doly aýtsam men mekdepde okaýan wagtym bäşinji synpdan başlap ýedi ýyllyk sungat mekdebine gatnadym. Sungat mekdebinde men ýedi ýyl tans oýnadym ýani folklor toparyna çykyş etdim. Çuwalym.
Awa men ýedi ýyl işte Diplom zadymam ba. Tansdan.
Nawa tansdan.
E oňam gapdalyndan işte okuwda mekdepde birinji zat aýdym aýtmama sebäp, ýani aýdymam aýtýardym oň daşyndan. Ýani başda da aýdym aýdarsyň diýip. Awa, ýani aýdym bilen hem meşgullandym. Ýani birinji elime mikrofon alyp, haçan aýdym aýtdyň diýip sorasaň, harplyk baýramynda birinji synpda täze, täze ýyla däl, täze ýyla da aýtdym. Ýöne Harpyk baýramy. Glawny sawa harpyk baýramy da o şo mahal harpyk baýramda Eje hakda aýdym aýdypdym. Meň ilkinji aýdymym şo sen garrama ejejan diýip. Çowalym. Ve şondan soň işte men sesimi zadymy, synp ýoldaşym zadym has gowy gördi. Şo mahal bir zat edildi da. Bilindi meň işte sesimiň badygy. Şondan soň men aýdym aýdyp başladym. 2017-nji ýylda bolsa Merjen Dänelere gatnaşdym. Türkmenbaşy etrap boýunça da baş baýraga mynasyp boldum. Merjen dänelerden. Näçinji ýylda diýdim? 2017-nji ýylda.
2017 12 ýaşyňda. Dürüm. Ýuro.
Näçinji ýylda diýdim? 2017-nji ýylda.
Tüweleme.
Hmm. Birinji ýer. Baş baýrak.
Baş baýrak.
Hawa.
Oraz suwy.
Ve şondan soň işte devam etti. Bayramçılıklarda, çärelerde, zatlarda aýdym aýtdym. Hmm. Hem aýdym aýdyp, eşik çalyşyp, folklor topara goşulyp, eş, e, tans oýnan wagtlamam boldy. Bir baýramçylykda. Medeniýet öýi üsti bilen. Hawa.
Şolar ýalak. Sen onda nädip medeniýet öýüne tansa ýazyldyňmy? Gatnap başladyň. Men sungat mekdebinde. Çagalar sungat mekdebinde, Türkmenbaşy etrabyndaky çagalar sungat mekdebinde işte 7 ýyl tansdan zat etdim. Mhm. Hünär boýunça. Ondan soňam medeniýetde aýdym aýtýardym.
Medeniýet öýünde. Hawa, medeniýet öýünde-de.
Şolemy?
Gaty gowy. Az men bilemokdym o zatlary. Onda bir geň galdyryjy zat. Şolar ýalap az ukyp başarnyň ba wagty, ýüze çykan wagty. Näme üçin kompýuter mugallymçylyk? Aslynda hiç hili pikirimde ýokdy kompýuter mugallymçylyk. Ýani öz ugrumdan dowam ederin diýip pikir etýärdim. Ýani aýdymyň üstünden pikir ederdim. Ýa aýdymyň dowam etjek diýip. Ýani bilemok adamda nesibe diýilýän zat ban eken. Yani meselen Türkiýä gaýtmagym hiç hili planymda ýokdy meň. Hemme zat birden. Ondan öň näme?
Ondan öň işte Türkmenistanda ýa konserwatoriýa ýa-da mejnar halkara halkara aragatnaşyklar. Bu närsä institutyna zady gitmeli.
Dogry. Hmm. Şu wagt pişmanmy? Ýok, hiç hili pişman däl. Okaýanyma ýaly begenýän şu taýda. Ýurt görenime. Indi o ony ýüňüp bir aýra-da, öz bölümiňde. Öz bölümime pişmanlyk duýamok, ýöne öwrenişdim diýip düşündireýin. Öwrenişdim indi bölümime. Öň başda taýýar däldiň, Başda taýýar halamokdyň. däldim.
Hiç hili taýýar däldim. Onda hiç hili kompýuter bilenem?
halamokdym. A ona sorap oturma. Diňe girýän, görýän. Hawa.
Düşünikli.
Yo, onda soňam işlemäni düşünýäňmi? Şul ugrun bilen işlemäni düşünýäňmi?
Edil şul ugrun bilen işlärmi diýip pikir etseň, eger işlemeli bolan ýagdaýynda men öz mekdebimde mugallym bolup işläsim gelýär. Öz okan mekdebimde. Ondan soň eger arzuwlaryma ýetip bilsem, inşallah da nesip bolsa da ýeteýin. Ýani öz şu taýda, işte öz ýurduma gitmäkem, işte ses eýitimleri diýilýär. Şonda da aljak şu taýda ses eýitimlerini. Ýani aýdymçylyk ugrumam bir tarapdan goýasym gelenok hiç ýerli. Ony hem dowam etdiresim gelýär. Hakykan.
Ýa men bilýän-ä sesiň gowulygyny. Şoýlum. Bolýa. Onyňam onda düşünikli, indikä geçsek. Aýdym seň durmuşyňda näme manyny berýär? Aýdym meň durmuşymda näme manyny berýär? Gowy sorag Rahym. Aýdym meň durmuşymyň bir bütini diýip bilerin men. Ýani men aýdym aýdamda özümi rahat duýýan. Ýani men bir görsün ýa-da oturyp meni bir diňlesin diýip aýtmaýan men aýdymy. Özüm üçin aýtýan. Özüm halanym üçin. Yani hiç ýeri bilemok bu meselem özüm aýdym aýdyp zat eder, çärelere çykar, elime mikrofon tutar derejede gelerin diýip hiç pikirimde ýokdy. Yani şu derejelere geldim men. Açoy. Ýa.
Onda bir aýrylmaz bölegi. Ondan dogry düşünikli. Bu temany ýapýas.
Mhm. Indi gelýäs söýgi, duýgy, gatnaşyk meselesine. Mhm. Häzirki ýaşlarda seň hem bilşiň ýaly söýgi çalt başlaýar, edil şolar ýaly derewem gutarýar. Hawa.
Seň pikiriňçe sebäbi nämede? Ýani meň pikirimçe adamlar ýani bir birini tanamany direkt gürleşip başlaýarlar enka diýýän. Ondan soňam ynam ynam myka diýen, ýani ynam bolmadyk ýerde, ýani söýgi hiç zat bolmaz diýip pikir etýän.
Indi ol gutarmagy sebäp bolup biler-de. Başlamagy nälik görüň? Indi başlamagy diýdigim, başlanda-da ýa çal tynanýar bolýarmy? Yani olam bolup biler. Ynanýandyr nüýtje.
Ýa-da meselem
Yani bu hiç kimiň bir durmuşy däl ýa-da men öz durmuşymdan alamok. Men prosta gören adamlarymdan zat etýän. Biriniň bir zadyna gyzma bar. Meselem, gyz oglanyň baýlygyna gyzyp bilýär. Oglan gyzyň owadanlygyna gyzyp bilýä. Şo zatlar bilenem başlap bilýä. Ýöne şo zatlara gyzsaň, ýagny hiç ýerde dowam etmeýä zaten. Birem ara ynamam girýä. Şunluk bilenem gutarýa. Myka diýýän. Edil hmm. öz başyndan geçmekde. Ynam däl, ynamsyzlyk girýär. Ynamsyzlyk işte o.
Ýöne seň o başda diýeniň, indi baýlygyna gyzyp bilýär. Biram o da o ýa tersini oglan gyzyň odan ony gyzyp bilýär. Oňa meň garaýşym näili? Baýlyk bolmasa, indi baý baýlyk diýmäýin. bir puluna gyzýar diýilýär a. Aha. Aslynda bir tarapdan haklam ýaly. Mähir meselesi.
Ýöne
diňe şoňa gyzmasy bolanok. E, diňe şo baýmy boldy. Ýa gyz owadanmy? Bolýa maňa şo bolýa diýmesi bolanok. Ýöne ikisem gerek aslynda.
Ýani gerek ýerlerem bardyr. Meň pikirim. Ýani olam seň.
Däli sen gyza näle hak görýän? Bar ol bir öz durmuşyndan başga bir durmuşa başlaýar häzir. Ýani, konýeşna.
Awa.
Onsoň şo taýda baran ýerinde öňküsi ýaly rahat bolmajak bolsa, arkaýyn iýip, içip, geýip, çykyp bilmejek bolsa. Ýa mantyksyz dämi? Indi bir manysyz. Şo zatlary sen garşylap bilmejek birine gyzam hä barasy gelmeýär aslyýetinde. İşte garşylap bilmeýänede barýanla bar. We muňa näme diýilýär? Söýgi diýilýär. Soňy nähilek bolýar? Soň gowumy? Soňy ýene gowy bolmaýar.
Şoda indi bir gowy bolýan ýerlerem bardyr meselem. Maşgalada geçim geçimsizlik bolýar, Şony iýdirip, içirip, saklap, ekläp bilenok. Şolar ýala kösençlik bolsa, soňuna kösençlik çekse. Söý, söýgem gutarýa. Ýa-da gön kesin anyk bir diýmäýin-de, gutarar. Meň pikirim olam aslynda. Ýani her kimiň öz pikiri dogry. Ýani illa biriniň bir zadyna gyzmagam-da.
Hum.
Onsoň indi ýaňky ol gyzyň owadanlygyna gyzyp, oglany halaýar. Ýani bir nähili ilişki, gatnaşyk gurmana başlaýar. Olam aslynda hakly bir tarapdan. Näme üçin? Sebäbi bir nirde bar şol bir söz bar-da. Gyz bilen çaga diňe şol ikisi indi sebäpsiz söýüler diýýär. Dogrudyr.
Ýöne erkek adam sebäpsiz ýere söýülmeýär. Bir özi başarnyp görkezmese, ýa bir üstünlik etmese, ýagny diýjek bolýan multiklarda zatda görýänsiň. Hmm. Arada o bir kursaşymyz ugradypdy Aynur. Awa.
Näme üçin diýýä, indi multiklerde görýäň, ol öküz bilen prenses toý edipler. Awa. Indi bir öküz o taýda görkezjek bolýanlary indi bet nyşanlyk, ýenelik. O zaman o orsuň hem bir nakyly bar eken. Erkek maýmyndan tapawutly bolsa bolýar, sähel tapawutlansa bolýar diýip. Diýjek bilen gyz üçin möhüm zatda owadanlyk. Erkek ilki daş keşbini söýýär, soň içini tanap, şoňa görä karar berýär. Tersine dolup bilen ýagdaýlaram bardyr ýöne.
Daş keşbini üns bermän içki görnüşine. Söýüpmi?
Hawa, meselem duýgularyny zatlaryny.
Häzir nädip söýsün? Nädip ýa tanasyn? Şuny tanaýa. Nädip?
Ä bolup biler ýöne o diýeniňem. Ne mejbur ýagdaýda. Sebäbi hemme wagt bir ýerde gezýär. Ene o orta mekdepde. Tüweleme, on ýer ýyllap klasdaşlarymyz ýarym salkyn şo taýda, ýarym salkyn hem köp wagt. Ana onda bolup biler.
Fal diýişdirjek bolyň-a meni. Hä? Fal diýişdirjek bolyň-a meni. Näme? Gyzlara. Men Nüştaýda aýtdym, ol gyz diýdim, oglanyň baýlygyna gyzýar diýdim. Hä? Indi näme diýerem maňa? Sen gyzanyrdyň-da oglanyň baýlygyna diýip ýazsalar näme üçin? Sen garaşa edin. Seniň pikiriňçe näme bolup biler?
Meň pikirimçemi? Men çyndan bu sora özüm pikirlenmedim ony ýöne gündelik görülýän zatlar indi adamlar näme etýär? Bir öz islegine görä şu men näle gerekli zadymy gidirip bilýärmi ýa gidirip bilýär. Indi diýdigim Mysal üçin, men şuň bilen bile gülüşip degişip bilýänmi? Okey bolýa, e, gülüşip degişip bilýän. Ona şu meňe men şuň bilen gideýin, söýgüli bolaýyn. Şu düşünje bar, köp adam. Hawa. Ýani diýjek bolýanym, her kim öz bähbidine görä garşy tarabyny gözleýär. Olam aslynda bolmaly. Ýöne haçanda şol öz bähbidi Çözülýär-ä mesele. Belli bir ýere çenli gelenden soň, şondan soň şo söýgi meselede indi duýgy gatnaşygy zadam gutarýar. Ýa özüne gereklisini alýar. Mysal üçin begenýär, şatlanýar, zat etýär. Ýene başga bir ýerde ýene şon ýalygy çykar belki. Ondan has gowy begenip, şatlanyp, gülüşip biljek birisi çykar. Oň bilen bolýar. Ýagny söýgi bir zat almak meselesi däl-de, bermek, paýlaşmak meselesi. Ýa şoňa köp düşünmeýärler. Hawa. Ýa-da gaty pikir etýärler. Günümizde gaty köp düşündi şo tarapa gitýär-de. Gynansak-da. Şo sebäpli hem ondan aýrylyşýar. Ondan soň oň bir azajyk depressiýasy bolýar, stresi bolýar. Ýani öňki bölünip çykýan o gormonlar, zatlar urýar beýnä. Ýene şo zat gerek. Biri bilen men gezjek, gürleşjek.
Aý, onsoň
gitýä başga şoňa meňzeş birini gözleýä ýene. Dogry.
Oň bilen gürleşýä.
Oň bilen hem bolanok aslynda. Däldi-de oň diýýän. Ol öňkiň ýerini ýapmak üçin etýär. Meň pikirim şolar ýaly. Çalt başlap näme üçin çalt gutarýar? Gowy pikir.
Tanamak gerek esasy. Eee, tanamaly.
Glawny.
Hakyky. Onda şony soraýyn. Näçe wa- Tanamaýan adamlardan salam berýäs bize. Näli?
Meselem, men öý Türkmenistanda kal. Indi ýolda geçip barýan adamlara da salam diýip geçýärdim men. Ýok, men tanamaly diýdim-ä.

Ýa meň diýenim beýleki tanaman Hawa. bir zada başlamalylar. Sen onda ona men jogapladym. Näme üçin çaltlaşyp çalt gutarýar? Tanamaly. Hawa. Tanamak üçin näçe wagt gerek onda? Şony soraýyn senden. Tanamak üçin näçe wagt gerek? Olar Adam tanamak üçin Meň üçin edil men bir adamy näçe wagtda tanap bilerin? Men giç tanaryn diýip pikir etýän birini. Hum. Ýa-da çaltam meselem tanamam bilerin. Ýa hil ýagdaýa bagly çalt tanap bilerin. Özüni gowy normal bir şekilde özüni düşündirip bilse meselem tanap bolar. Hadi.
Oňa-da onda bir anyk jogap ýok. Şu bir ýylda ýa iki ýylda. E, alty aý, bir ýyl.
Olam onda. Şo bolup biler. Ne üçin?
Ýene kişä görä üýtgeýärmi? Biz ýene kişä diýmäýeli. Ýok, indi ýene şo garşyňdaky kişä görä üýtgeýärmi? Ýene garşyňdaky adama görä üýtgäp bilýär. A, ýene şo saýt gelýär. Hawa. Hemme soragyň jogaby bir bolup dur-a.
Şuňa soraglaryň näme? Beýan etýän bir
Senden şuny islaýyn onda. Häzirki ruhy ýagdaýyňy, edil şu wagtky ruhy ýagdaýyňy bir düşündirjek aýdym. Edil şu wagtky diýmäýin-de, şu günlerdäki. Barmy?
Edil meň ruhy ýagdaýym ýa-da inçe aýdyp oturşyň ýaly. Şuma galky zatlary düşündirjek özüme görä bir aýdyma ýokmyka diýen ýa-da men eşdenädirin. Ýöne diňleýän aýdymymy aýdyp bilerin ýöne aý. Onda men haýyş edip bilerin. Bir aýdymy hiňlenip ber diýsem. Ýani sen az diýkeşsiň-dä. Ukyp başarnyň aýdym aýdym aýtmak. Olam ýöne bir ýöne dil bi şeý diýip aýdyp geçmek bilen. Has ynandyryjy bolanok şoň üçin men haýyş edeýin. Onda men bir aýdym haýyş edip bilerinmi? Ýöne bolýa haýyşda edip bilersiň. Türk türkmen tapawudy ýok. Tapawudy ýok. Näme aýdym? Iň gynançly aýdymyny isleýäňmi ýa-da şatlykly toý aýdymyny isleýäňmi? Hä, şu wagt duýgy meselesine girdik-dä. Hawa. Bir duýguly bir aýdym bolsun-da. Duýguly meselem. Hä, näme o?
Jaddelerde rüzgar, aklymda aşk bar.

Isyan
Ýagşy ýagşy hak ekýanym. Berekella. Sesiňe saglyk. Aýdym bilmedim üçin. Yani inşallah öz şu ukyp başarnyň ugrundan yani has ýokary derejelere ýetmegiňi dileýäs, arzuw etýäs. Gowy aýdym aýtsam bolardy aslynda-da. Näme aýdymmy? Gowa ýaňky.
Wally. Yzyny bilemokmy? Ruçja taýsy gowy how. Iň gowy ýerde. O isýanyň yzam gowa ýöne.
Krylmy şär ýanym diýip gitýär dämi yzy? Ýöne ýöne. Isýan.

Onda bu duýgy gatnaşyk meselesini hem şeýdip ýapýas. Gelýäs indiki temamyza. Tehnologiýa. Günümiz ösen bir döwürde. Seň pikiriňçe näle tehnologiýa ýaşlary bir-birine has ýakynlaşdyrýarmy ýa-da daşlaşdyrýarmy?
Edil meň düşünjem, Ýagny belki her kimem bu düşünjede bolup biler, tehnologiýa wapşe adamlary daşlaşdyrýar bir-birinden. Muny sapakda bir mugallymymyzam aýdyp geçipdi, eger seňem ýadyňda bolsa. Gepleşikde-de aýtdy.
Ýa, gepleşikde-de aýdyp geçdi. Men tehnologiýa, ýagny sosial medialar meselem, umuman hemme platformalary alsaň, adamlary daşlaşdyrýar. Hmm. Meň pikirimçe. Ýa aslynda seret indi. Meň pikirim hem şeýle. Ýöne başga bir pikire düşünsek-de, bir taý seredip otursak. Näýlik görünýän tarapy? Sen nil näýli daşda bolsaňam, nirde bolsaňam, arkaýyn sosial mediýaň üsti bilen bir bilen tanyşyp gürleşip bilýäň. Soň dowam etdirip bilýäň. Myka. Ýalak görünýär. Ýani men üçin tehnologiýa ýani meselem sosial mediýalaň bir zady men öýümdäkiler bilen arkaýyn gepleşip bilýän diýmesem men üçin bir zady ýok.
Hä. Onda bir ýakynlaşdyrýan zady ýok diýeňdä. Ýani men üçin bir ýakynlaşdyrýan zady ýok. Ýani ýa-da men şo taraplaýyn ulanamok. Bir biri bilen ýakynlaşmak üçin ulanamok.
Düşündim. Sosial mediýada seni iň köp gaharlandyrýan zat näme?
Şol rejede meni gaharlandyrýan zat. Bilmedim.
Käwagt bolanokmy? Şo şeýdip geçirip otyrsyň wideolar welin nerwiň bir eliňden-ä taşlap bolanok. Özüne şolar ýaly bir çekýä. He.

emeli intellekt diýip geçýär biziň dilimizde. Ýani şu emeli intellekt ýaşlar üçin mümkinçilikmi ýa howpmy diýip pikir etýäň? Mümkinçilik ýerlerem bardyr, ýöne howp taraplaram bar. Mysal üçin?
Mysal üçin mümkinçiligi meselem bilmeýän zadyňy şondan sorasaň saňa anyk açyk maglumatam berip bilýär. Ýöne biz bu näçe prosent dogry, näçe prosent ýalňyş, olamma. Şu taraplaýyn howp bolup bilmese, ýani edil hemme zadyňy şoňa baglap, hemme zadyňy şondan soramaly diýilýän zadam ýok. Işi aňsatlaşdyrýan ýerem bar, işte howp salýan ýerlerem bar. Deň derejeli Ynha diýen. Kän bir ynamly däl. Kän bir ynamly däl.
Häzir. Soň seň pikiriňçe nähili bir öser, özgerer, özgerer. Öser, özgerer. Ösüşip
nähili peki diýjek bolanda ösüşi zyýan edermi? Zyýanly ýerleri hem bolar. Munam edil şo bir mugallym birinji synpdaka bir mugallym aýdyp geçipdi. Eger şu ýapaý zeka has hem ösüp gitse köp kärler düýbünden bitip biler diýipdi. Mysal üçin haýsy kär? Mysal üçin mugallymçylyk käri. Mugallymçylyk. Mugallymçylyk käri. Biz bize men hem mesem sen reaksiýaňy beripdim men hem we sorapdym. Näme üçin mugallym iýmini mugallymçylyk käri diýip, şonda aýdypdy, işte köp uje ýurtlarda diýdi, robotlaryň üsti bilen diýdi, okuwçylara düşündirilýär diýdi. On bar Men bilemok sapakda bar. Sen ýokdyň, men batdym. Ha, sen bardyň. Men batdym.

Ony men doly neme eden däldirin. Üns beren, üns beripdim, aýdypdy ony. Ine ortadan şeýle neme çykýar, molum ýaly ýa-da hawa ol kameradan gözetleýärler okuwçylar zady. Hawa.
Bak.
Diýdi ony. Aha. Ýöne menem şo wagtam şoňa garşy çykypdym. Sebäbi diýseň, bir robot Ýa menem sorapdym işte şony. Ynsan dogruda. Ýöne bir robot ynsan ýaly bir adama garşysyndaka duýgusyny berip bilenok. Esasy bir adam näle haçan öwrenýä onam beýleki sapak Serhat hoja aýdypdy. Tanaýa. Eýitim dersimizde molumda molumçylyk hak pedagogika sapagymyzda da adam haçan näle gowrenýä Şo işiň içinde duýgy bar bolsa. Hakyky ýöne şo. Şony indi ýatdan çykarmasam, näme indi beýnisinde gowy oturýar diýjek bolýanym. Onsoň indi ýaňky diýýänim hem, näme üçin şoňa garşy çykdym şo wagtam? Robot ynsan ýaly, adam ýaly garşysyndaky kişä bir duýgyny aktaryp bilermi, geçirip bilermi seň pikiriňçe? Ýa geçirip bilmeýär. Onsoň, Ýani şondan molumçylygyň ýerine- ýerini almasy kyn bolar diýjek bolýan. Ýani kyn tarap hem bolar, ýani umuman şolar ýaly zat bar aslynda. Ýa bu mugallymçylyk kärini bitirermi, bitirmezmi ony bilemokdym.
Aýgül indi öz bölümiň aslynda soraglar şu ýerde bar eken, ýöne biz ony başda aýdyp geçipdik. Öz bölümiňi şu wagt soň halap başladym diýdiň. Onda uniwersitedem halaýaň onda diýmek. Gaz uniwersitetiň atmosferasy ýa bir açyklap geçseň, näre? Atmosferasy bar ýa, men üçin gowy. Meselem, nähili atmosferadan sen soraýaň? Indi bir okuwyň rahatlygy ýa-da bir bilim berilişi. Ýani bilim berişine hiç hili sözüm ýok. Ýani bilim berişi, ýani Ýokary derejelerde. Köp zatlar öwrendin onda. Köp zatlar öwrendim.
Düşün.
Onsoň öz daş gurşawyna uniwersitetde nädip arkaýyn gezýäň? Arkaýyn gezip bolýar, arkaýyn islän ýeriňde oturyp bolýar. Ýani oturmak üçin ýerler köp. Hmm. Ýani özüň rahat alyp baryp bolýar-da uniwersitetiň içinde-de. Düşün.
Ha. Onda bu temany hem şeýle ýapýas. Geljek we maksatlar. Okuw tamamlandan soňky meýilnamalaryň näme? Okuw tamamlandan soňra nesip bolsa, belki öz ugrumdan zat ederin, şu kompýuter mugallymçylykdan belki magistratura pikir etýän. Ýöne eger eger bir daşary ýurtlara çykma şansym bolsa, daşary ýurtlarda edersim gelýär.
Şun daşar yurt diýdiň. Ýewropa tarapy. Ha, Ýewropa taraplaryna.
Ýani gidip göresim gelýär. Tam okuw hakynda gitmesem, ýa magistratura hökmüne gitmesem, aýlanyp aýlanmana hökmän gidesim gelýär. Okuw tamamlandan soňra birim şu ýanky belläp geçişim ýaly ses eýitimlerini alasym gelýär, aýdymçylyk ugrundan. Dogry.
Ýani ol men belki aýdymçylygyň üstünde aýdymçy bolup giderin diýen manyda däl-de, şu içimde galan bir zat. Ýani şony şu arzuwymy hasyl etjek, içimde galan arzuwymy. Ses eýitimlerini aljak, zat etjek. Ýani bir studiýanyň içinde aýdym aýtjak. Şolar ýaly. Şu arzuwlarymy hasyl etjek. Düşündim.
Ýani biziň şu esasy gepleşigimiziň maksady has giňişleýin özünden şu öz ýoluňda atly gepleşigimiziň maksady nä bilýäň? Nä?
Seni çagyrmagymyzyň sebäbem seň aslynda Aýdyma ukybyň we aýdym aýtmaga ýöne şu wagtam kompýuter molumçylygy saýlap şonda okap börsiň. Şon etmegiň dogrymy ýada ýalňyşmy indiki ýaşlar nätmeli ine bizden soňkylar ýenede bir öz saýlawlary bada öňüne näilik saýlap bilerler öz ukybyny öz ukyby bolan bir zat saýlasa gowumy ýada ine kompýuteram häzirki günümizde Köp islenýän ugurda şon ýalak ugurlary saýlasalar gowumy? Ýa kösenerlermi? Edil kösenibä kösenmezler, ýöne öz bilýän zadyňy, ukybyňy ýani etseň, höwes bolsa içiňde has gowy etýäňda. Meselem, meselem men kompýuter mugallymçylygymy ýa-da Aýgül gelip mekdepde aýdym-saz mugallymçylygymy diýseň men gözümi zat etmän hiç hili ýummarynam, açmarynam, Hiç zat geplemän direkt aýdym-saz mugallymy bolaryn pikir ederdim. Ýagny şeýdip jogap bererdim saňa. Men aýdym-saz ugruna zat edesim gelýär. Öz ukybyňy bir zady söýüp etseň has gowy-da bilýäňmi? Ahyrki. Ýagny söýmän hiç zada zat edip bolmaýar-da, başyna baryp bolmaýar. Şonuň üçin öz ukyplaryna eger özlerine şolaý ýaly ukyp bar bolsa, şoň ýoluna dowam etmeli. Ýagny men geljekki nesillere-de şony aýdyp berip biljek. Men özüm edip bilmedim, goý siz ediň diýen manyda.
Onda öz ýoluňy tapmak kynam bolsa, ýöne şoň bilen dowam etseň gowy. Şoň bilen dowam etseň gowy.
Indi ýaşlara enerjik bir özüne ynamly şekilde bolmalary üçin bir söz aýtmaly bolsaň näme aýdardyň? Ýagny muny söz däl-de sözlemler bilen aýdaýyn. Açyp özümden mysal bersem, Ýagny hiç haçan töweregiňize üns bermäň. Ýagny töweregiňizdäkiler men şu hereketi etsem maňa nähili gararlar ýa-da men hakda nähili düşünerler. Mesela men hiç şolar ýaly düşünjäm bolmady. Ýagny köp kişi men sungat mekdebine gatnan wagtym tans oýnamagam bir aýyplanan ýalak bir zat etdi ýa-da eline mikrofon tutmagam bir aýyplanan ýalakdy. Hakyky.
Şoň üçin hiç haçan töweregiňize üns bermäň. Ýagny arzuw ediň, öňüňize bir maksat goýuň we şo maksatlara ýetmäni, ýagny şo maksatlara ýetjek boluň. Adam Awa, eliňizden geleni etmeli. Barybir adam maksady bolman hiç zat hereket edip bilmeýär. Ve şolar ýaly. Arzuw etmekden hiç haçan bad etmäň-de. Arzuw Hawa, arzuwly guş käbä ýeter. Men şo söze bapbişe ynanýan. Ýa-da men şo sözi özüme has özümi ýakyn duýýan diýeýinmi, şolar ýaly. Hakyky.
Gowy söz eken. Hawa. Men öň eşiden bolup bilerin, ýöne kän üns bermändim, ýöne şu wagt senden eşitýän, arzuwly guş käbä ýeter. Dogry söz. Hawa dostlar, ýene bir gün gepleşigimizi Aýgül bilen tamamlap gutarýas. We bu gepleşikden Aýgülüň hem aýdyşy ýaly, töweregiňizdäki adamlaryň nähili pikir etjegine, ýagny siziň etjek işleriňizde nähili pikirler eder, näme diýerler ýaly düşünjeler bilen gezmän, öz ukyňyza görä hünäriňizi tapjak boluň we öz ýoluňyza dowam ediň. diýmek bilen, hoş, sag boluň!